Syrlar açylan gije, mistiki hekaýa. Men Sähragyl bilen halaşyp durmuş gurupdym. Agzybirlikde, bir-birimizi goldap, il aýtmyşlaýyn gül ýaly ýaşap-işläp ýördük. Ine, bir günem işimden bir kemçilik tapdylar-da, meni işden boşatdylar. Uzakly günlerim öýde oturyp geçirmeli boldum. Öňler Sähragül ikimizem işde bolup, seretmäge adam ýoklugy üçin obada ýaşasagam mal-gara saklamzokdyk. Iş tapylýança öýde güýmener ýaly owadan bir sygyr aldyk. Şonuň otuna-suwuna seredip geziberdim. Ýöne jany sag, özüne göwni ýetýän her birkek adamyň aýalyny işledip, özi oýda oturman namys edişi ýaly, menem öz düşen ýagdaýyma näme alaç etjegimi bilmän kösenýärdim. Meni az-owlak köşeşdirýän zat hem Sähragulyň maňa bolan gatnaşygynyň öňküsi ýaly üýtgemän galmagydy. Käbir gelinler ýaly özüniň işläp, Meniň bolsa işsiz, getirenini iýip ýatanym aýdyp gyjala bermeýärdi. Günlerde bir gün Sähragül işden wagty bilen gelmedi. Jaň etsem hem belgisine hiç düşüp bolmady. Daşarda bolsa howa bulaşyp, ýagyş ýagmaga başlady. Men yzyny üzmän Sähragüle jaň edip otyrdym. Ahyrynam gije sagat on ýüzden işlänsoň, onuň gözlerine çykmak üçin gapa baran wagtym Sähragulyň özi geläýdi. Ýagyşda gaty ezilipdir. Sowukdan ýaňa endamy titreýärdi. Näme edip ýörsüň şu wagta çenli? Nirede bolduň şu ýagyşda? diýip gaharly beren soragyma Sähragül şeýle diýdi, Işdeş gelinleriň biriniň doglan güni ekeni. Bagyşla. Habar edeýin diýsemem telefonymam öçüp galypdyr. Lakgyldaşyp oturyp Giç bolanynam bilmändirin, diýdi. Sähragül bu sözleri şeýle bir äheň bilen aýtdy welin, gahar-gazabyň öz-özünden aýrylyp gidiberdi. Eşiklerini çalşyransoň, bile çaý-nahar edinip ýatmakçy bolduk. Emma şol gije ikimiziňem ýatyp bilmedik. Sähragül ot bolup gyzdyryp çykdy. Menem başujunda oňa seredip çykdym. Ertesi ir bilen keselhana alyp gitdim, emma keselhanada-da Sähragulyň ýagdaýy gowulanybermedi. Şol sowuk gijede ýagşy ezilip, erbet sowuklany üçinmi ýa-da owaldan ömri gysga ekenmi bilmedim. Keselhanada uzak ýatman jan berdi. Bu maňa erbet urgy boldy. Orta ýaşda aýalyň ölmesin diýilýändir welin, orta ýaşa ýetmänkäň aýalyň ölse-de aňsat däl eken. Sähragülüň ýedi sowlansoň, ýognaly bäri öýümizde bolup ýören dogan-garyndaşlarymyzam öýli-öýüne dargaşdylar. Uly öýde ýeke özüm galdym. Ýeke galsaňam kelläňe gelýän zat diňe ýatlamalar. Sähragül bilen geçen günlerim ýatlap gijäniň bir wagtyna çen otyrdym. Irkilipdirin. Beýleki otaglaryň birinde aýak sesi eşidilen ýaly boldy. Sähragül geläýdimkä diýip pikirlendim-de, Sähra, Sähragül, geldiňmi? diýip gygyrdym. Emma jogap beren bolmady. Birdenem sähraly goramçylykda jaýlap gaýdanymyz ýadyma düşdi-de, birhili hopukdym. Sähralyň ýeke özi ol ýerde gorkýandyr ahyryn. Gije hasam goramçylyk gorkuly bolýar, howa-da sowuk. Sähraly ýeke goýup bolmaz diýip oýlanyşymda-da, goramçylyga tarap ugradym. Dogrusy gonamçylyk diýlen zat gündizligine gapdalyndan geçende adamyň ýüreginde bir hili gorkymy, wehimmi düşnüksiz duýgyny döretýär. Ýöne men şol wagt gorkynyň-da, beýlekiniň-de bilmän gonamçylygyň bir çetinden girdim. Mazarlaryň arasyndan birazrak ýöränimem şoldy welin, jalbarymyň aşagyna bir zat asylyşdy. Aýyň ýagtysynda üns seretsem-de, hawa hakykat adamyň süňk bolup galan eli mazardan çykyp jalbarymdan asylyp durdy. Gorkudan hem haýran galmakdan hem aljyrap gaçjak bolup ýykyldym. Dik oturyp ýaňky ele we onuň mazaryna seretdim. El süýem barmagy bilen beýläk seret diýen yşaraty edip, öz mazarynyň baş ujunda goýlan daşy görkezdi. Daşyň ýüzünde merhumyň ady, familiýasy, doglan, ölen wagty ýokdy. Oňa derek Men öz ejemiň gadryna ýetmedim. Onuň öz hasabymdan derman getirip ber diýip beren pullaryny haram keýp üçin sowup, ejeme başga arzan dermanlar getirip berdim. Haýyş edýän, meň günäm geçilmegi üçin dileg ediň! diýlen ýazgy bardy. Men gözlerime ynanman, ýazgymy gaýtadan okajak bolup otyrkam, arkama bir zadyň degenini bilip atylyp beýläk düşdüm. Yzyma seretsem ýaňky meň turup gaýdan ýerimdäki mazaryň daşynda şeýle ýazgy bardy, Men ýaşlara mutuna narkotik öwredip, Soňam ony puluna satyp gezdim. Meň günäm geçilmegi üçin dileg ediň. Gorkudan hemen haýran galmakdan ýaňa başym aýlanyp başlady. Bolup geçýän zatlara hiç düşünip bilemokdym. Beýleräkdäki daşyň ýüzünde obanyň çürkäp gezen ogry Özi üçin dileg etmegimi haýyş etýär. Aňyrrakda, parahor, ondanam aňyrrakda daşyň ýüzündäki ýazgydan okaýşyma görä, ýaş gyzlar aldap, namysyna degip, soňam taşlan oglan. Beýlekileri okamagam gorkunç. Birdenem men bu hadysa az-owlak düşünen ýaly boldum. Bular ömür boýy günäsini syr edip saklan ölen adamlar. Maňa syrlaryny açyp, günälerin aýdyp, günäsiniň ýeňlemegini üçin meniň dilegim etmegini haýyş etdiler. Eger şeýle bolsa Sähragül, ahyryn Sähragülüň mazaryna ýetdim. Gorky bilen mazaryň daşyna seretdim. Men şol gije işdeşimiň dogla gününde bolmandym. Başga erkegiň ýanyndan gelipdim. Meni bagyşla, meniň üçin dilegde bol diýip ýazylypdy. Gursagynyň çep tarapynda dörän güýçli agyra döz gelip bilmän, gapdala agdym. Kellämde bir gaty zady degdi. Gözüm açsam, baş ujumda obamyzyň lukman otyrdy. Beýleki tarapda agalarym, iň uly gelnejem gözüniň ýaşy süpürip,